Әссәләмегаләйкүм хөрмәтле тамашачылар дин кардәшләребез! Әссәләмегаләйкүм хөрмәтле Рәдиф хәзрәт! Вәгаләйкүм әссәләм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ! Иртәме соңмы, һәрберебезгә дә якыннарыбызны югалту ачысын татырга туры килә. Чөнки бу дөньяга без беребез дә мәңгелеккә килмәдек. Бу вакытта иңнәребезгә төшкән хәсрәтне дөрес күтәрә белү һәм мәрхүмнәрне соңгы юлга хөрмәтләп озату безнең төп бурычларыбызның берсе булып тора. Әлеге темага без бүген Кукмара районы имам-мөхтәсибе Рәдиф хәзрәт белән сөйләшербез. Рәдиф хәзрәт, кешене соңгы юлга озатканда нинди кагыйдәләр үтәлергә тиеш?
Иң беренчесе, әлбәттә, кешенең вафатына әзерләнгән кешеләргә ул җиңелрәк бирелә, ләкин күп вакыт кешеләр аның вафатына әзер булмый, яки берәр фаҗигада, яки кисәк кенә кеше үлеп китә. Әлбәттә, мондый вакытта кеше югалып кала, ләкин әгәр дә кеше инде урын өстендә ята икән, ул вакытта туганнары, якыннары да аңа әзер була. Шуңа да нәрсә эшләргә соң бу очракта дигәндә, иң беренче, иң беренче, Аллаһка шөкер, безнең инде хәзерге көндә динебез күтәрелә, динебез ныгый һәм һәркем инде Аллаһка шөкер, теге танышлары, белешләре аркылы хәзрәтләргә чыгалар, зират караучысына чыгалар, мәсәлән, абыстайларга эндәшәләр. Авылларда инде үзләренең шул хәзрәтләргә баралар, шәһәр җирендә инде якын-тирәдәге мәчетләргә баралар, мәсәлән, һәм. Нәрсә эшләргә дигәндә, әлбәттә, дәүләт куйган кануннар бар, иң беренче нәрсә эшләнергә тиеш. Әлбәттә, инде, мәсәлән, туганың вафат булды икән, әлбәттә, моны инде иң беренче безнең шифаханәләр белергә тиеш, нәрсәдә, ничек, ни өчен вафат булган, шул ук, мәсәлән, фельдшерлар аны кәгазен язып бирә яки врачлар, мәсәлән, терапевтлар аның кәгазен язып бирә. Кирәк вакытта инде, әлбәттә, яшь кеше кисәк үлеп китә икән, андый вакытта менә Аны яру очраклары да бар. Ләкин әгәр дә кеше нәрсә беләндер чирли икән, менә без үзебезнең мөхтәсибәттә хәзрәтләр арасында да җибәрдек, аны халык та мөрәҗәгать итеп ала ла хәзрәтләрдән. Бар федеральный закон, мәсәлән, инде кеше вафат булды икән, аны бит ярырга тиеш ләр, шулай бит? Ләкин әгәр дә кеше чирләп ята икән, аның чире билгеле икән, ул вакытта безнең районыбызның баш табибы да каршы түгел, мәсәлән, терапевтлар да каршы түгел, кеше үз теләге белән заявление яза баш табиб исеменә. Аны, мәсәлән, үзе исән вакытта табиблар тикшерәләр, әйе, аның чыннан да шундый чир, мәсәлән, ул шундый чирдән үлеп китергә мөмкин. Аны инде терапевт беркетә үзенең э, амбулаторный карточкасына, шушы карточка белән, мәсәлән, ул үлеп китә калса инде, шушының буенча гына аңа справка язып бирәләр, ул вакытта, мәсәлән, ярмыйлар. Чөнки бу бик мөһим, моның өчен инде кешеләр, әлбәттә, борчылалар. Ләкин күп вакыт, әгәр дә кеше кисәк кенә үлеп китә икән, яки, мәсәлән, э, аны инде теге насильственный смерть дип әйтәләр, теге берәр төрле үтерү булырга мөмкин дигән очракта, мәсәлән, ул вакытта, әлбәттә, тикшерәләр, карыйлар, аның инде үзенең аерым процедурасы бар. Һәм аннан соң, әлбәттә, участковыйлар безнең менә эчке эшләр бүлеге, аннан кәгазь булырга тиеш, алардан да, алар белән дә килешенгән булырга тиеш, алар да киләләр, карап китәләр, ничек, нәрсә, кайсы җирдә вафат булган. Һәм, әлбәттә, инде аннары безнең шушы дини йолаларыбызга туры китереп, менә Аллаһ Тәгаләнең теге Коръәне, пәйгамбәр саллаллаһу галәйһи ва сәлләм сөннәте буенча без инде кешене соңгы юлга озатуны га әзерлибез. Ул вакытта, мәсәлән, төн саклыйсы булса инде, кыйблага шул аягы белән каратып куялар да, өстенә каплап инде кешене төнлә инде хатын-кызлар саклыйлар гадәттә. Бу очракта, мәсәлән, төнлә инде аның янында, димәк, кеше өзелми килеп чыга. Һәм инде иртәнге якка килгәндә, анда инде килү, юу процессы, әлбәттә, Зиратка бару, казу процессы, менә зиратны инде, әлбәттә, сөйләшәсе. Зират караучысы белән күп вакыт инде хәзрәтләр гәндәшсәләр халык. Хәзрәтләр аның бөтенесен көйлиләр. Җирлек башлыгына да хәбәр итәргә кирәк, аның кәгазен дә күрсәтергә кирәк. Ягъни, монда инде әйтәләр бит, ничек диеп, мәсәлән, сынау килә икән, ул бер кешегә генә килми. Ул бөтен тирә-юньне килә, монда бөтен авыл тирә икән, бөтен авыл куба, әйе, якын тирәдә, мәсәлән, шәһәрдә булса, якын тирәдәге урамнар, танышлар, белешләр бөтенесе киләләр. Аллага шөкер, инде теге имин, хәерле тормышта яшибез. Кешене озатырга инде, Аллага шөкер, андый проблемнар булганы юк. Ләкин, әлбәттә, моңа кеше. әзер булырга тиеш. Бу процессы инде менә ничек тышкы яктан бара, ә эчке якка килгәндә, әлбәттә, мәсәлән, вафат булган туганың, мәсәлән, әгәр дә ул үлем түшәгендә ята икән, аңа инде Лә иләһә илляллаһ Мухәммәд рәсулуллаһ кәлимәсен әйттерү, мәсәлән, әгәр дә ул бу дөньяда намазда булган икән, уразаларын тоткан икән, иншалла, аңа инде бу сүзне әйтүе җиңелрәк булачак. Әгәр дә ул бу сүзләрне кабатламаган икән, әйтмәгән икән, аңа, әлбәттә, авыр булачак. Шуңа күрә без чакырабыз инде менә Безне чакыралар дип әйтәм инде, хәзрәтләрне. Кеше үлем түшәгендә ятканда, аңа Ясин укыйбыз, мәсәлән, аңа инде Лә илаһ иллаллаһны әйтергә тырышабыз. Һәм менә Ясин сүрәсенә килгәндә, күп вакыт кешеләр куркып калалар, әгәр дә үлем түшәгендә ята, авырта икән кеше бик каты, хәзрәт килеп Ясин укыса, димәк, хәзер Тизрәк котылырга телиләр моннан дигән шикелле шундый моментка да, ләкин алай түгел, Пәйгамбәрбез саллаллаһу галәйһи ва сәлләм әйтә, Ясин сүрәсе укыла икән кешегә, яки ул яшәп китүенә, хәле яхшыруга бер җиңеллек була, үзебезнең, мәсәлән, мин үзем Камышныда шундый бер очрак булды, инде бер абый үлем түшәгендә ятканда, аңа авылда үзебезнең Илдар хан хәзрәт, мәсәлән, төшеп, өч мәртәбә, өч көн рәттән Ясин укыды, ул әле, Аллаһның рәхмәте, әле ярты елмы, бер елмы яңадан яшәде, әле аягына басып йөрде, шуңа күрә Ул аның хәлен җиңеләйтә. Әйе, әгәр дә инде, мәсәлән, аңа ахирәткә күчергә икән, ул вакытта үлемен җиңеләйтә. Шуңа күрә Ясинны укыйбыз. Моның инде бернинди куркынычы юк. Һәм, әлбәттә, инде шушы туганыбыз, мәсәлән, җаны тәненнән аерыла икән, ул вакытта нәрсә эшләргә дигәндә, күзләрен йомдырабыз, шулай бит инде. Менә Ясин сүрәләрен уку, әлбәттә, кешегә бер җиңеллек бирә, ахирәткә күчәргә. Инде әгәр дә, мәсәлән, үлеме хәерле икән, ул вакытта инде ул Җаны чыгуга бер җиңеллек була. Ләкин монда шушындый бер очрак бар, мәсәлән, күп вакыт авылларда яки җирлекләрдә хатын-кызлар, әйе, безнең абыстайлар, алар беләме, белмиме инде, һәркем үзенекен тукый, мәсәлән, үзләренең өлешләрен кертергә ашыгалар анда, кәфен кисү буенча, башкалар буенча. Хәзрәтләр арасында бик алай теге бәхәс чыкканын ишеткәнем юк, ләкин инде хатын-кызлар арасында күп вакыт миңа килеп, бераз моң-зарларын белдерәләр. Менә бу очракта да әйтәсем килә менә туганнарына, әгәр дә кеше кайвакыт, мәсәлән, иртәнге якта вафат була яки өйләгә кадәр вафат була, ул вакытта әйтәләр, менә Хатын-кызлардан күбрәк чыга инде ачуланмагыз, ләкин алар теге кая сразу күмәсең инде, без ашыктырырга дибез, мәсәлән, алар әйтә, юк инде бер төн кундырырга кирәк, имеш кешедән котылган шикелле, менә ул нәрсә, ул дөм теге башта булырга тиеш түгел, ни өчен дигәндә, чөнки кешенең җаны тәненнән чыкты икән, пәйгамбәр сасалам әйтә, аны дие тизрәк җирләргә ашырыгыз, чөнки аның җаны шундый авыр халәт кичерәчәк, ул һәрвакыт көтүдә була, мәсәлән, Ә әгәр дә син өйдә торасың һәм синең тәрзәдән күрәсең, тегендә инде бер төрле ураган, торнадо килә, мәсәлән, һәм ул синең өеңә таба килә, шулай бит? Һәм син күрәсең, син качып котылгысыз бер урында, нәрсә эшләргә белмисең, чыксаң да белмисең, калсаң да белмисең һәм синең, әлбәттә, йөрәк тибешең дә арта, әлбәттә, куркуың да арта. Менә җаны тәненнән чыккан кеше, тәне җиргә күмелгәнче шушы халәттә дип әйтелә. Ягъни ул бик авыр халәттә. Шуңа да. Ә әйтәбез ашыктырырга, ашыктырырга, ашыктырырга, тизрәк җирләргә, тизрәк күмеп куерга, ягъни инде аның җаны тынычлыкка ирешсен, тынычлыкка, ягъни күмелгәч, аның бер кат тынычлык алсын дип. Шуңа да менә бу мәсьәләнегә игътибарлы булырга һәм кеше күп вакыт белми шул мәсьәләне, корбан чалганда бар шушындый момент, Караңгы төшкәч чалуга чалу мәкруһ, ягъни урысча нежелательно. Караңгы төшкәч, чөнки аның теге чалганда кайсыр әгъзалары күренмәскә мөмкин һәм башкалар, ягъни анда бит нәрсәләр киселергә тиеш. Ләкин хәзерге вакытта теге современный технологияләр, анда прожекторлар һәм башкалар, хәтта кич белән инде көндездән яктырак итеп эшләргә була. Проблем юк, шуңа да кеше бутый менә шушы корбан чалу һәм мәет җирләү белән. Кайвакыт шалтыраталар, хәзрәт, мәсәлән, кыш көннәрендә сәгать өчтә кояш баый, Ә караңгыда күмәргә ярыймы соң? То есть бернинди проблем юк, әгәр дә инде яктыртырга була икән, әгәр дә, мәсәлән, хәтта шундый очраклар булды, машина фаралары белән зиратка яктыртып куеп, мәсәлән, шулай мәетне җирләгән вакытлар булды. Аның бернинди куркынычы юк, бернинди проблемасы юк. Хәтта, мәсәлән, шул ук Мәккә, Мәдинә җирлегендә биш намаз икән, биш намаздан, һәр намаздан соң җеназа һәм һәр намаздан соң кешеләрне инде җирлиләр, күмәләр, анда